Bungsarihna, Mizorama political party pahnih lian tak tak, Mizo Union leh MNF awm thin zinga pakhat zawk MNF party chu sorkar in dan pawn a hnawl a, pawl thiang lo illegal party a apuan tawh avangin Mizoramah Mizo Union chu party awm chhun a ni ta. Mahse Mizo Union chu remna hawi zawnga che a an hriat loh avang leh mipuiin an mamawh ber chu remna nih a an hriat si avangin Mizo politician zinga Mizo Union kal dan duh lo mi fel tak tak te chuan an han ngaihtuah in India laipui sorkar siamtu Congress din zai an rel ta a. Tichuan chung Mizo Union duh lo, politics a rilṭam ve tho si te chuan MNF suat zawng si lo. Mahse a buai lo zawnga remna dap a central sorkar hmuh thiam zawng tur si a, Mizo mipui rilrem zawnga kal chunga party din an duh ta a. India thuneitute laka an aw a chak theihna tur leh Chuti khawpa Mizo mipuite tuarna chu a ziaawm theihna ni fawm si. Mizoram buaina hmachhawntu mnf leh India sorkar inbiak tira Mizote tuarna chuan lukhawng a neihna tur ni fawmin India sorkar siamtu Congress party chu an din ta a. Chanchinbu an chhuah pawh remna palai tih a nih nghe nghe kha. Chu party thar hruaitute chuan Mizote hamthat nan theih tawp an chhuah a. Sialsuk tlangdung khuate khalhkhawm loha an awm hlen takna chhan ber pawh Chung party hruaitute chuan High Court-a an khin vang a ni. Chung hun lai chuan sipain mipui rilru chu thut bet hneh em em mahse, an rilru chhungril taka Mizo Union kutthlak dan an duh lohna leh sipai chet dan han huat ruk si zia te, a ruk taka ram tana pen chhuak mnf pawh an la tan zia te chu Congress hruaitute chuan an hmu kar mai a. Mizo mipuiin thlavang hauhtu an mamawh vang lai taka lo ni bawk si nen. Chutia Congress party a lo ding ta pawh chu an pung chak hle reng a ni. Mahse, Mizo Union hruaitute thung chuan Assam sawrkarah leh India ram hruaitute bengah chuan Mizoram Congress chu Congress hmai kuar vawh a. A ruka mnf tantu leh India dotu an ni e tiin an hek malh malh thung a. Chu an hekna chu dik vek lo mah se. Tih theih tur tinga a dikna chen a awm si avang chuan sawrkar enthlak pawh an hlawh reng a. Mi tam tak Congress a awm ta te lah chu mnf hlui la ruh tak tak te an lo ni bawk si nen han rinhlelh mai pawh awm ve tak a ni tho mai. Tichuan hun a kal zel a, mnf tang chhuak zawng zawng lah in Congress an rawn zawm ta zel bawk si a. Mizo Union tan chuan mipui nei tlem zawk nih a hlauhawm ta rum rum reng a. Congress ho lah in mnf tang tlan chhuak in an party an zawm zel tih hria in, Lungin atanga bel chhuah zel tum a tan lahin phai zel thleng thlengin an tlawh kualin Assam sorkar hruaitute an be tha sauh sauh bawk a. Chu Congress boruak siam avang chuan Mizoram buaina boruak pawh chuan a chim hniam hret hret a. Sangkhat zakua Somsarih District Council in thlan a lo thlen meuh chuan. Tu party mahin a hne a mawi lo Mizo Union meuh pawh chu Congress party chuan a vawrh thla ta duai mai a ni. Chutih hun lai chuan MNF ramhnuai sorkar chu Pakistan-ah an ta thla fai vek tawh a. Mahse, Mizoram ber chu hnung chhawn thei an nih loh avangin Mizo Army duty eng emaw zat chu an la cham bang tho a. Mahse, Mizoram pum khua chu sorkarin a group zawh tawh avangin khawkar a hlaiin ei tur lam pawh a harsa hle a. Mahse, grouping centre atanga vak chhuak, MNF lam tanruh leh duhsaktu an bo chuan loh avangin ei leh barah hreawm khawp chuan an awm chuang lo. Tin, tun hma te anga kawktu an tam tawh loh avangin grouping hmunah ngei pawh lut chhuak thei tawk pawh an awm. Kum sangkhat zakua sawmsarih-a Pakistan atanga Mizoram a lo chhuak ho khat chu Lieutenant Sanglura khan a rawn command a. A pawl zingah chuan a thian pahlun Zaikima pawh kha a rawn tel chho leh a. Ani leh a thiante pahnih chuan Lungpho Tlangdung, Hmunzawl atanga Chhawrtui leh Vanchengte atanga khawbel thleng hma tur angin tuam mah se, Chung khuate chu khawram vek a ni tawh a. Lungpho leh Chhingchhip leh Chhiahtlang leh Serchhip Grouping Centre pali te chu Lieutenant Sanglura ho chuan an ral bial a nih ber chu sipai ho lah chu Grouping khua atanga vak chhuakin khawram leh mnf tawm duhna nia an rin lai lai dapin an chhuak reng a. Sanglura leh a hote pawh chu an fimkhur in Sialhau leh Thentlang khawhlui kham kar ti tih Ngawpui biru lai kawr hnar puk remchang takah chuan tawmrukna hmun nuam tak an nei a. Chuta tang chuan chhiahtlang leh serchhip leh chhingchhip atangin an chak khai an dap thin a. Tum khat chu lungpho tlangval pali panga laiin Mizo Army zawm an duh thu hriain lungpho lamah an zin chho a. Chung tlangvalte chu han hmuh ruk a, an chhuah theih tak tak hma a chhawr tangkai dan awm an hriat avangin chung tlangvalte chu hmuh tumin an pathum chuan an inzui chhuak a. Sialhau leh Thiantlang inkar kawng hlui a kalin Sialu kawt khawram an chhuak chho a. Sipai vei vak tawn palh hlau tak chungin Sialu kawt khawram atang pawh chuan lungpho panna kawng pangai pawh zawh ngam ta lo in Kawl len khaw hlui panin Sialu kawt tlang hriam chheng chhe tak leh kal har em em ah chuan lawn chho in lungpho leh Kawl len inkar kawng chu an man leh hram a. Tichuan Kawl len kawng pawh thui an la zawh hman lo. Lungpho sipai hmun zawl lama vak chhuak haw lam nen chuan an in tawk ta thut mai a. Silai a ri nghal dawt dawt a. Sanglura thiante pahnih pawh chuan kawng dung zui zawnga sipai lo kal chu an han tlir thawt thawt a. Sanglura chu kal hmasa ber a ni a. Ani pawhin a hmuh veleh a stand ganin vawi khat chu a tlir hman. Mahse, sipai silai mu a dawng hman hlauh mai a. Kawng thlangah a hlawm thla tawp a. Chumi hnua a thiante pahnih silai avang chuan sipai ho pawh chu hnung lamah an tawm imin, an hotupa hliam ta si buaipui tura zai kima khaw han leh hawi zawk chuan, Kawng laia sipai pathum lai hlawm reng chu a hmu hman a, mahse muang channa chi ni tawh hek lo. A rang a rangin Sanglura leh thlakna lam kawng thlang lamah chuan a zuang liam ve ta nghal a. Sanglura chu ram palai lengah chuan ui thi hnuh tak mai hian a ral muang lam pan puiin an hnuk thla ta hun hun mai a, indim hleih theih ni tawh si hek lo. Thui fe an hnuh hnu chuan tlemin a lo ral muang ta deuh a. An thian dun chuan an hotu pa chu an han bawih sawm thuai thuai a. Sanglura chu a lo la chat em lo a, tlangval huaisen leh tuar chhel tak chu ni lo se chuan biak tlak a awm tawh lo vang. Mahse, hmun remchanga an muttir hnu chuan a taksa chu thi hlir thi hlir hian a bual sen zuih mai a. Zaikima chuan, Lura, chhel takin aw, i na hauh lo a nia, i dam leh mai ang zawng a ti na a. Zaikima ngei pawh chuan a dam leh chu a ring bik lo. Chutah Sanglura chu chau tak hian a rawn meng chhuak hram hram a. Amah ngei chuan a awm a stand kan mu tang chu la chhuakin, Hei chiah hi ka nunna min laksaktu Silaimu chu a nih hi. Kei zawng kima ka hun in mual a liam ve dawn ta a nih hi. Pathian leh kan ram tan rinawm takin ka thisen kalkawng hi in rawn chhui zel dawn nia. Tin he Silaimu Ka nunna la tu ngei hi Rami i rawn pe dawn nia a tih zawh chuan muhil ang siai siaiin a awm ta nghal a. Zaikima chuan sawi det det pah chuan, Lura, Lura, Sanglur, vawi khat chauhin rawn tawng leh teh maw Sanglur, i thih ka la phal lo asin, kan ram tana thawh dun hi ka la ning hleinem, i tel lovin i thiante hi engtin nge kan awm ang a ti a, a mittui a tla zawih zawih a. Zaikima chuan a thianpa Sanglur a ipte atang chuan rawmawl phawrh chhuakin. Amah denghlumtu Silaimu chu chu rawmawl thisen kai ang hniang hniang chuan a fun a. Ramlian ila pek turin a ak tha ta a. An thianpa Sanglura ruang chu an singsa sawk sawk a. Zaikima chuan Sanglura ruang chu a lo awmpui hlanin pakhat zawk chuan an inkahna hmun chu uluk takin a han thlithlai leh ngat a. Sipai ho pawh an lo kiang tawh a. An inkahna hmunah chuan sipai thisen tih hriat reng hi a lo baw nuai a, mahse an thih leh thih loh phei zawng a hre thei chuang lo. Chumi zan chuan thla a eng em em mai a, Sanglura ruang chu an thian dunin an pawchho a. A tira an inkah phat a, Sanglura hliam a lumthlakna hmunah ngei chuan an lai feiin a thlan tur an lai sawk sawk a. Lunglian lo tak phun tura chhun lam atanga an buatsaih lawk. Lieutenant Sanglura, Chaw Battalion Mizo Army tih an ziak chu an phun a, an thian dun chuan rilru ko kim lo takin an insaseng ta a. Sangkhat zakua sawm sarih kuma Mizoram buaina boruak tlema a daih leh tak deuh hnu chuan, zan khat chu Baktawng Grouping Centre hmuna dai fem deuh hleka in pakhatah chuan zanri ei reh lai tak hian tlangval pakhat a lo lut hlawl mai a, in neitute hmelhriat a nih loh avangin an hlauhthawn hmel khawp mai a. Mahse tawngkam tha takin an lo bia a, a ni tlangval chuan, Ka pu, min ngaidam ula, ka ri la ṭam em mai a, chawbar turin nei lo maw? a ti a. An nula chuan, Nei ṭeuh mai, zan in chu kan chaw e tui lo a, meh kan nei bawk si lo, kan siam ang che, a ti sawk sawk a. Chaw ei pah chuan, Ka pu, khalhkhawm hma in bak tawng khua reng hi nge in nih a, Khawdang atanga lute min nih zawk tiin a zawt a. An pa ber chuan, Baktawng khua chu ni uk suh ei. Khi kan chhakhualtu khua khi kan ni, tiin a chhang a. Ani chuti chu Lalramliani pawh i hria ang tiraw, a ti a. Ani chuan, Hre teh meuh mai le. Anni phei chu kan chhungte hnai tak an ni nghe nghe asin. E, i hria em ni, a ti a. Tlangval chuan, Hre ve bawk e. A ni chang ka hre hlein em? Rosia mite pawh ka hria asin, a ti a. A ni chuan, A lo nih tak chu anni Rosia mite zawng Aizawl lamah an chhuk ta a. Ramliani te erawh chu hetah an la awm a, a la nula reng nghe nghe asin. Chuti i hriat viau danah ramhnuai lam naute zinga mi i ni ve ti rawh, tiin dil chhut deuhin a zawt a. A ni chuan zep duh lovin, Ni e, hetah tih tur engmah nei a lo kal ka ni lo a. Naktu ka kal leh mai tum a lo kal zawk chauh ka ni a. Chutia Ramliani te chu inchhungte an lo nih phei chuan hmuh lawk ka duh ang a. Ka hmuh zawh chuan ka chhuak leh mai ang a ti a. Ral a la tit deuh avang leh chu tlangval chu a van duai hlauh chuan a ni chang lo. Chu a chawina te ngei pawh chuan an tuar phah dawn tih hria in a in saseng leh vat duhsak in an pa chuan, Mambawi, i u Ramliani va ko lawk teh. Sipai khawlai fang pawh tun lawk a kal liam an nih kha. An ral muan lai tak a ni ang. Curfew pawh tun hma ang em emin a khirh tawh loh deuh hi, tia an nula a tirh lai chuan, Koh lo ve, an in min hrilh ula keimah ka kal zawk ang. Chutia a muanawm lai a nih chuan eng hlauh tur zawh awm lo a, a ti a. Chaw a bar sawk sawk a. Ramliani te in lamah chuan a inhruai tir a, an kal ta nghal a.